Gooftaa cabsee ka'ee okkoluu gargaaru ni arga hunda waan makhluuqnitti jiru. Jaara karaa haqqii irratti wal gargaaru, kan baaxila diige haqqii gad ijaaru. Ammas ni beeka kan jallina irra jiru, jaara haqqii diigee baaxila ijaaru. Ijumaan ilaalaa hin jarjaru naaru, namanni qajeelche eenyutu jijjiiru, namanni jallises kan qajeelchu hin jiru.

Yoo miseensa laa ilaaha illallah hin tahin firoomnillee hin jiru abbaa fedhe maa hin tahin jecha kooti miti kan jedhe ilaahi innahu laysa min ahlika jecha isaa dhagaye namni dubbatamee hafe ilma nabi nuuhi abbaarraa dhalatee firga ilma hin tahin dubbittiin kun jabduu tahuudha wallaahi yoo naman hin firoomne hin jiru dhagahe alaa nabiyyika khayru khalqillaahi

Obbolummaa afaanii malee waan argamne jecha ergamaa rabbiis waa tokko daganne almuslimu kalbunyaan wal jabeessan jenne ee dhugaadha dubbiin yoo keessa tufanne mukti baddaa keessatti barmanan jedhamne yoo muramee dhufe girgiddaan dhaabamne yoo dagaleen isaa walitti hin hidhamne yoo maaloo hojjenne kanaaf achiin bahee nalaa nabiyyi kaa khayru kalqillaahi. Namni Rabbiin karaa haqqiitii filate, fuunyoo laa ilaaha illallaatiin hidhate, jara karaa haqqii irratti wal jaallate, jara lubbuu caalaa diinii mararfate, namni Rabbii isaatiif jecha wal jaallate, kan namuu afaaniin tafsiira dubbate, ta'us dubbii yoom hojiidhaan mul'ate. Yaa namni Islaamummaan kun isa dhuunfate, kaan dinagdee hammam lafatti kuufate, haadhaaf abbaa ilmaan lubbuu caalchifate, Hundarra kan Rabbiif Rasuulas jaallate Obbolaa Rabbiif jecha harka wal qabate Millaa Nabiyyiirra kan waliin dhaabbate Yaa namna kiif baate kunoo itti qophaahi Alaa Nabiyyika khayru khalqillaahi Yaa Rabbi rahmata keeti kanin abdadhu Obboleessa Islaamaa eessa barbaaddadhu Kanin harka kootiin harka isaa qabadhu, kanin rakkoo ummataa wajjin mari'adhu, kanin rakkina isaa wajjiniin rakkadhu, kanin gammachuu isaa wajjiniin qoodadhu, kanin kaleemaa kee wajjin ol qabadhu, kanin gabaa gaarii wajjin nagadadhu, kanin lubbuu kootiin lubbuu isaa qusadhu, wajjiniin beela'ee wajjiniin dheebodhu, aduttii qiyaamaan taa'een eeggadhu. Yaa Rabbi obboleessan siif jecha jaalladhu. Situ beeka bakkan barbaade itti argadhu Kani wajjin qiyaamaa gaaddisa dhaabbadhu Awwamtan si kadhu kana yaa ilaahii Alaa nabiyyika khayru khalqillaahi Nutti arjoom yaa waduud yaa zul arshil majiid Jaalala obbolummaa argamuu nu jidduu Harka kee eegganna akka gannuu dhaabdu Obboleessa Rabbiif jecha wal barbaadu Kan duraa duubattes khayrii walii yaadu Kan gammachuu walii hirmaatee gammadu Waytan nama kanaa qalbii kootti yaadu Eessa laata bakki nageetti barbaadu Yaa Rabb ati baay'ee qabda silaan dhabdu Gara laafoo kiyya ati waan dadhabdu Obboleessa milkii gaarii walii yaadu Kan duniyaa akhiraa wajjiniin gammadu Kan hamdii diiniitiif furmaata barbaadu Kan rakkoo islaamummaa dhukkubsatee aadu

Ofirraa jalqabi waan namarraa barbaaddu Ati of eeggas taanaan abadan hin dhabdu An xiqqoon gara'e dubbatte waa heddu Burqaan obbolummaa bakkinni irraa maddu Qalbii qulqulloofte rabbiif nama jiddu Qalbiin rabbiif qulqulloofte akki hin diddu Isii walii galte waan fagaate fiddu Qalbii wal barbaaddu taanaan wal hin dhabdu Yaa namni muslima tahaa wal hasaddu Muslima akka keetiitti kan shirrii yaaddu Jireenya duniyaatiif kan nama dadhabdu Jireenyi harka Rabbii tahuu quban qabdu Bakka hinaaffaadhaan marrumaan of gubdu Tu Rabbiin qajeelte kana caalaan dhabdu Bu'aa biyya duniyaa aakhiraa si fayyaddu Utuu yeroo qabdu gara isaa deebihi Alaa nabiyyiikaa khayru khalqillaahi Obbolummaa islaamaa seenaarraan dubbadha Siira ergamaa rabbiin ragaa taasifadha Yaadan ibsuu deemuun itti mi'eeffadha Waanan deemuuf keessootti naa qalbeeffadha Duura ofiifan isinitti waa dhaammadha Yaa ummata islaamaa mee na dhaggeeffadha An rabbiin jechan hunda keessan jaalladha Jecha afaanii miti rabbiin koo argaadha Haajaan koo kanumaa achan tarkaanfadha

Nabiyyiinni salaatu Siddiiq ni taane Abbaa Jaal Nabiyyi qabe dudduubaani Ajjeesuuf carqiidhaan ude morma isaani Abbaa Bakriin qaban Abbaa Jaaliini Lafa dhaye Abbaa Jaal isaan darbannaani Darbatanii hin dhiifne dubbatan afaani Jedhan Muhammad kun ergamaa Rahmaani Inni tokkichummaa Rabbii nutti himnaani Haqqi ifa baasuun isin aarsinaani Lolli keessan namaa miti akkiidhaani Achiin Abaa Bakrii qaban aariidhaani Gosti sanyii hunda yaa'e isaan tumaani Utbaa ibnu Sheeybaa tume dadhabaani Fuula isaanii irraa deeme caammaadhaani Fuulli isaan jijjite isaan of wallaalani Ahliin baatee galchee gara mana isaanii Utuu of hin bariin galgalli geenyaani Boodatti deebite xinnoo ruuhin isaani Waan isaan gaafatanii kunoo naa dhagahii alaa nabiyyii kaa khayru khalqillaahi Akkuma of baranii wanti gaafatanii miirri isaa himni koo ergamaan rahmaani Jennaan maaf gaafataa jedhan warri isaanii har'a akkas ta'uun kee sababa isaani Dura mee waa nyaadhu siif hafte lubbuuni hin nyaadhu amman arguutti jireenya isaanii

Abadan hin argu malee hin bulu jennaani Haatiif ummu jamiil baatanii geessani Akkas lubbuu caalaa wal mararfatani Waliifis akkasuma hundi sahaabonni Mallattoo iimaanaatu hubbul mu'miniini Kana obbolummaani mee itti qophaa'ii Alaa nabiyyika khayru khalqillaahi Wanti namni haala jaraarraa baratu Amaneera jechuun akkas malee hin taatu Haalli jara hundaa kan seenaan dubbatu Jarri nafsii ofii caalaa wal jaallatu Gaaddisa diinii jala wajjin hin dhaabbatu Rakkoo alaa manaa waliin mari'atu Haala kamirrattu wal bira dhaabbatu Akka qaama tokkooti fakkiin jaraa guutuun Miidhama obboleessaa kan hundi laalatu Akkas turan saabaan sifti jaraa guutuun Kanaaf amriin kamuu jaratti hin jabaatu, lolli fedhee dhufus jara hin injifatu. Jaraa Rabbiif jecha akkas wal jaallatu, lola keessas lubbuu kan walii qusatu. Kan ofii gumaachuu koo dura haa taatu, waa milkoofte ruuhiin fiidaa Islaamaa taatu. Yaa namni taarika Islaamaa qaraatu, Rabbi nu haa taasisu nama wal jaallatu. Nama bakka saabaan dhaabbatan dhaabbatu. Nama wal gaafatu waliif kennu ruuhii alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. Ummanni Islaamummaa gad dhaabe kaleessa yoo banallee laallu gola seenaa keessa jara Rabbiif jechaa ta'an obboleessa. Mee banadhaa laalaa waan raajii odeessa jaalala haqiiqaa qalbii jaraa keessa mee siifan tuttuqaa mataa mataa keessa. Namni seene gaafas laa ilaaha illallah keessa Abbaa fedhe taanaan garbicha hiyyeessa Gurraacha habashaa adii araba keessa Islaamummaan fidee hunda wal qixxeessa Wal qixxeessuu miti taasise obboleessa Yaadadhaa bakki jarri itti wal argan eessa Yaa lafee har'a badde islaamummaa keessa Yaa lafee har'a badde islaamummaa keessa Quwwaa injifannoo kan turte kaleessa Gaafa kalimaan rabbi taatu irra keessa namni ridaa rabbii barbaaddu dhageessa yoo waan guddoo yaanne rabbiin nu milkeessa gottuu yaa boleessa mee kophaan dhama'iin alaa nabiyyika khayru khalqillaahi akkuman duraanuu siniif hime kana siniif an odeessa taarika yaqiina kaan ergamaa rabbii rasuula mubiina Gaafa da'waan Makkatti jalqabamu sana obbolummaan diinii addaan qabamaana. Amanuuf kafaruun jara addaan baafnaan, walirraa dhalachuun fira ta'uu dhabnaan, Nabiyyuu Makkatti cinqii teettammaannaan. Kuffaarri dhamaafnaan, Fa innaa lillaahi alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. Taarikni ragaadha mee siifan odeessa Firoomni dhabamnaan haalii isaanii keessa Qureeshiin ariinaan biyya Makkaa keessa Achii godaananii ammee obboleessa Khadiijaaf Abaa Xaalib duunaan Makkaan keessa Yaa addahaan Nabiyyiin bakki dhaynu eessa Zayidiin fudhatanii ol ka'anii deemsa Wayta isaan dhaqanii gahan Xaa'if keessa Tumtee isaan ariitee jaarsaa dargaggeessaan Ajaba kaa taa'anii kadhatan yaa rabbi na geessa bakkan dhaquun qabu mee eessa na keessa kun hunda obboleessa dhabuudhaa dhagahee alaa nabiyyiikaa khayru khalqillaahi jedhan nabiyyiin gaafa miilli isaanii jabe rabbiin kadhatanii wayta malli dhibe yaa gooftaa gaafa humni nama dadhabe mee mala naa dhahi ani malan dhabe quwwaan kee jabaadha takkaa maal dadhabe Eenyutti na dhiibta waa malli na dhibeera Obbolaa siif jecha na simatu nabe Innan tuffatame kabajamuu dhabe Innan tuffatame kabajamuu dhabe Namaa gad ta'uun koo kunis yoom na dhibe Situ natti dallana jechuudhan of jibbe Kanatu na dhibe Aziimal jaahi alaa nabiyyika Khayru khalqillaahi

Utuu isaan makkaatti as deemaa jiranii karaatti itti dhufaan maleekaan rahmaani. Ammaleekaa tabbaat jedhe tokko isaaniin naa ajajadhu siif naa erge rahmaanii ummata xaa'if kana an lafumaa wajjini walittan see maxxansaan tabba lamaanii lakkii dhumuu jaraan barbaadu jedhanii ana rahmatummaaf naa erge rahmaanii. Rabbiin jararraa naaf ha kennu ilmaani ajab ajab ajab ajab sabrii isaani salawaatullaahi wasalaamu alayhi alaa nabiyyika khayru kalqillaahi rahmanni irraa jiraatu sayyidul bashari akka rabbiin guddaan itti arjoome sabrii fitnaan kun hundinuu itti bu'us barii qabsoo daawaan dhiifne sayyidul akhyaari erga kaabaa dhufuun itti taate amrii Toftaa daawaa saanii jijjiiran yaa jarri Yaa Rabbii koo jedhan ati na gargaari Ati na arjoomi obboleewwan gaarii Booda Rabbiin buuseef jamaa ansaarii Dhugumaan milkeesseef obboleewwan gaarii Aadii qabsiifatan dhooyfatanii sirrii Hijraadhaaf Madiinaan laaffiseef jabbaarii Booda taateef khayrii Alhamdulillaahi Alaa nabiyyika khayru khalqillaahi Dur maal akka ture obbolummaan diini Kan tokko taasise Awsiif Khazrajiini Waggaa dhibbaaf digdamii afur wal fixaa turani Booda tokko taasise obbolummaan diini Simatan ergamaa Rabbal Aalamiini Muhaajiroonni hundi warraa fi ilmaani Itti baqannaani Washtaddatil amru min ahlil khusraani Gaafa guyyaa jabduu gaafa cinqii sanii Onnee ufii bananii keessa qubsiisanii Harka wal qabatanii obbolummaadhaani Akkatti naa galee himuudhaa jennaani Naaf ibsamuu dide naa baraa ikhwaani Islaamummaan abbaa jara hundaa taanaani Jarra manan hundi itaan ilmaani Ye Islaam beetasab jedhamuun kanaani Ilmaan abbaa tokkoo obbolaa ta'uuni Namni hin beeyne hin jiru maalan himaani Ansaaronni jedhan muhaajirootaani Qooddatanii galan keessummaa rahmaani Qabeenyi koo keessan fudhaa waan feetani

Rabbii yaa Rahmaani qalbiirra nuu kaayi alaa nabiyyiika khayru khalqillaahi Ee salaata qabrii nu kuwwaa imaani mataan awwaala mi'a safe maqaani quwwaa injifannoo turte bolummaani har'a makiinaa mootara hin qabne nu taanaani waan barbaadde nuun jette bara aduwwiini jarri walii galtee nu faffacaanaani nabiyyiin nutarratti amannu afaaniini

Qopheessanii ergan hin turre achumaani ajajaa jabjabaa nam sadii wajjini adda addatu hin taa'in wal duraa duubaani Zayd ibn al-Haaris ajajaan duraani inni yoo shahiide Jaafar lammaffaani Abdallah ibn Rawahaat inni sadeessaani yoo sadanuu dhuman jedhan waraanaani nama isin lolchiisuu filadhaa ofumaani dhiigni obboleessa tokkoo dhangalaanaani yaa ummata sanaa Utuu har'a kaane waan kufaarri nutti hojjataa jirtu argani silaa maaluma jedhu ulaata yaa ilaahii alaa nabiyyika khayru khalqillaahi ayii dhiigatti islaamaa har'a dhangalaatu yaa umar eessumaan si fuudhatuun kaatu yaa khaalid eessumaan si fuudhatuun kaatu Tokkoon akka kumaa leenca ija guutuu Jaafar ibnu Abii Xaalib seeyfii kufrii nyaatu Abdallah ibnu Rawaayaa abbaa murti guutu Isin malee haqqiif cubbuun addaan baatu Utuu ka fedhiitii tokkoon keelleen duutu Jechattiin kun wallaalummaallee hataatu Seenettan lallabaa silaa dhufuun taatu Utuu agartanii waan addunyaan taatu akka dhiigni ilmaan keessanii dhangalaatu ijaan arguu miti waan gurratti ulfaatu haadha ilmaan daa'ima baadhattee dhamaatu yahuda irrasaa isaan fittetu roraatu itti walii galtee kuffaarra addunyaa guutuun ayyaa humna dhabuu waan siin nama gootu yaa biyya islaamaa kan garaa jabaatu ni rafe moon du'e waamani hin owwaatu Akka fiilmii ilaala uummata waywaatu Akka waan duniyaarraa zalaalam jiraatu Uummanni yoo dhiises jeeshiin khaaliqaatu Bishaaniin itti duule jarris nagaan taatu Baay'eedha jundeensa atti nuuf ha jabaatu Waan nu taane ha taatu biqudratillaahi Alaa nabiyyiikaa khayru khalqillaahi Duraan waan biraatii kanin himuu ka'e, jidduudhaan butameen karaa biraa ka'e. Kunoottan fufadha dhiiseerraa deebi'e, jechi nabiyyichaa achiin karaa bu'e. Wayita jarri danqee achi ga'uu ka'e, waraanni Heraqil akka waan dhaga'e, dhufuun oolan jedhee shakkeetti qophaa'e. Kan nam tokko nafi waraanni gayaa'e, nama kuma dhibba lamatu jara eega taa'e. Waraanni Rasuulaa yoom akkana se'e? Nam kuma sadii qofa dhaqee achi gahe. Akkam goona jechuu mari'achuu gad taa'e. Ha lollu jechuuttis waan hin fakkaanne tahe. Nama kum dhibba lama nam kum sadii akkam tahe? Namuu yaada adda addaa kennee irratti haasahe. Waan jarri irra gahe kunoo naa dhagahi. Alaa Nabiyyika khayru khalqillaahi. Namuu mari'atee ka'ee yaada kennu. Akkas jedhe gariin mee akka isa goonu. Rasuula Rabbiitti dafnee haa erginu. Lakkoofsa waraanaa jaraas haa beeksifnu. Dafanii waraanaa nuuf haa dabalanu. Yoo akkas tahe malee eessaanitti haa seennu. Yoo akkas tahe malee eessaanitti haa deemnu. Abdallaah ibnu Rawaah ka'ee yaada kennu. Nuti awwaluma wayta manaa baanu. Shahiidummaa barbaacha homti nuu dhamaanu. jedhe. Maal sababni humna nuu dabalaa jennuun kan nuti kuffaaraa walii loluu deemnu lakkoofsa baay'anneef jecha loluun kaanu gargaarsa Khaaliqaa utuu of biraa qabnu bu'aa lama keessaa silas tokko namnu yookaan shahiidummaa yookaan nasrii argannu kanarratti walii galan hundisaanu achiin zayiida jechee jalqaban waraanu lola irraanuun lakkoofsaan hin seen alaa nabiyyee gaa khayru khalqillaayi

Zayd ibnul Haaris takka lolchiisee lolee boodarra shahiidee addunyaarraa gale. Jaafar bakka bu'eetu lolchiisu oole. Waraanni kaafira abbaa rukutu wallaale. Irra caalaan jaraa wal waraanaa oole. Harki Jaafar lachuurraa cite akka malee. Itti fufe alaabaa qabate ciqileen. Booda ciccirame shahiide innillee. Abdallaan nu rawaa bakka bu'e ammallee seenaan isaa baay'eedha yeroon dhabe malee geeraraa lolcheessa akkas jedhee sagale yaa jaafar na dura jannata seentullee yoon si biraa hafee na agarta anillee utuma lolchiisuu shahiida innillee waraanni ajajaa shu'ummateetti qajeelee khaalid ibnu waliid filame baanchollee erga islaama tahee gaafas lola eegalee Mala jarri hin beekneen gaafas cabse lole irra aane jundiin rabbii mirgaan gale obboleessi islaamaa duunaan karaa malee lamuu jireenyan barbaadanu tokkollee rabbichi gargaara milkiin jaraa tole injifatee gale alhamdulillaahi alaa nabiyyika khayru khalqillaahi. Mee laalaa akkaataa kaafirri itti lolu, karaan irra bahee namaa lafaan tolu. Jaarri mirga namaa eegna jechaa oolu, biyyuma barbaadan garagalchaa oolu. Biyyuma waa qabu kan saamichaaf tolu, ummata nagaadhaan bobbahee ol galu. Maatii manaa wajji boombiidhaan awwaalu, lola Islaamaa wajjin yoo wal bira laallu, ifumaaf dukkanaaf miilli wal caalu. Islaamni akkee ofii irratti malee lolu awwalli diinidha akkiin akkee jaalu ummata miidhames ijaan hin ilaalu. Haala kamuu taana wayta duwween lolu sochiin mu'mintootaa wooma namaa tolu kanaaf irraan isaa gooftichi jaliilu diiniin kun yaqiina wayta namaa galu luynatu gootomee kan jennata dhaalu gootummaa khalqaadhaa qabaataallee oolu sabriidhaaf gamnummaa kan rabbiin dabalu Ana kee dubbadhee bineza umaalu Kan waa na godhu kan waa naa godhu jaliilu Namni seenaa koo aleetiin nu waliin laalu Erga gaafa islaama ta'e irraa eegalu Waraanni jiraannaa naafee manan oolu Seenaa isaa dubbachuu tamma naaf hin tolu Inshaa Allah fuulduratti dubbachuun koon oolu

Yaa ummata islaamaa kottaa akkas taana karaan deeneen itti najaa bahe kana utuu karaan jiru maalumaaf dhamaana yaa namni rabbi irraa qeebaltan amaana ikhwatun fil islaam namni galeef maana kottaa rabbiif jennee obboleewwan taana obbolummaan saabaan ta'an sanan baana Obbolummaan saabaan ta'an sanan baana Isii sana taanaan silaa eessa akkas taana Amrii khaaliqaatiif harka wal qabanna Haqqiin ol hin ta'u nu wal ta'uu baannaan Quwwaan kan rabbiitii numa turraana Numti ahlii laa ilaaha illallah taanaan Seera rabbiin bakkaan gaachuudhaaf taanaan Wallaahi laa shakka inna allaha ma'ana Inshaa allahan taana Michuu ahlillaahi alaa nabiyyika Khayruu khalqillaahi Ni jenne malimmoo du'aa'ii kadhachuun Amrii laafaa jabaa Rabbitti baqachuun Jabeessinee keessaan Khaaliqatti machuun Akka Rabbiin mu'mintoota walii galchu Waan xiqqoodhaaf jecha waan guddaa dagachu Jidduu mu'mintootaa obbolummaan dhalachu Yoo was malee hin tolu maaluu wal gaafachuun Hamtuurraa wal dhoowwuun khayrii wal gorfachuun

Ni jenne malee immoo du'aa'ee kadhachuun amri lafaa jabaa rabbitti baqachuun jaabeessinee keessumaan khaaliqatti majuu akka rabbii muumintoota walii galchu waan xiqqoodhaa jennee waan guddaa dagachuun jidduu muumintoota obbolummaan dhalachuu yoo as maleen tolu maaluma wal gaafachuun hamtuurraa wal dhoowwuun khayrii wal gorfachuun